Ki wa idok cen calo Ruta oweko Ruta omoko ki kwak, ento an pe adok cen, an acito acita anyim anyim ka kalwo. Mukwongo kong an amoto lukakana ki odiko matin iyi Africa pien angeyo ni ilobo ma woko jo mukene kobedo itye idyewor icol piny but eno ni alok aloka me lubo kit ma Lubanga gin ki Wode Yecu guyubo kede ki gang gi oweko tin wan watye iye. Kadi bed ti tim maraco, tim macol tye ka timme i kom omegiwa ki lumegiwa i lobo me South Sudan, Eastern Equatoria, i cid tung pa jok, i cid tung pa nyikwara, i cid tung obo, jami tye ka timme marac. Ngom pa jo pa jok kikwanyo oko ma romo kilomita aye apar wiye abic. Wang boda ma yam nowano ngeyo kulu limu Ka i ngolo dye kulu limu en aye nongo wang boda i kin Uganda ki South Sudan. Ma ka in dong ingolo kulu limu dong lit rap nge atir ni dong in itye i South Sudan. Ento an pe angeyo omegiwa ki lumegiwa ma gin gitye ka pur i loka bot omegigi i South Sudan-ni. Pe angeyo ka gin tye ki karatac mo ma cik ye ni omyero gin gucit ka pur kunu onyo gin gucit ka timo jami mogo kunu. Pienne i ada in ka idonyo i gang pa ngatte mo, omyero kong in ibed ki karatac onyo won gang eno ni in omyero ibed ki woro dok won gang aye omyero onyutte i kabedo pe lutino matitino. Man awinyo ni ngom maromo kilomita aye apar wiye abic i side tung pa jok Kobedo cawa ni anywalli omegiwa ki lumegiwa ma gitye i cid me Uganda gutyeko cito kunnu, gupuro poroko madit, dok bene me aryo gucwalo investa kunnu ma wan pe ongeyo ngom enoni kiwilo ki bot angagi. Dok bene atyeko niang ni lutini pa jok enoni gucato ngom ci guringo ki lob ma woko. Ma ngom enoni bene ka in ineno mo mot ibinongo ni kit karatac mo keken ma nyuto ni ludito kal kwaro guye ni omyero kicat ngom eno ki investa peke. Ludito luloc me South Sudan Eastern Equatoria gwok ca mukene nongo bene wa karatac gi bene peke ma bene gumiyo twero ni omyero kicat ngom piene an angeyo maber ni ngom ma tye i South Sudan i lobo pa luo Eastern Equatoria ngom mo ma acata peke. Ento ngom ma kimini nongo i lego me pur onyo me timo gin mo ma diki maca ka ikwanyo ci gini weko en aye tye i South Sudan. Pi man dong an amito waco omegiwa ki lumegiwa pa jok kominiti, oboo kominiti, pa nyikware kominiti, kominiti mo kiken ma gitye Eastern Equatoria, Omyero wunen ni wan pe wabidok cen. Wan wabicito anyim anyim, wabineno ni ngom ma kitye ka bwurone abwura ki i South Sudan, weda kono tye i pajok, tye i oboo, tye i panyikwara, tye ka bedo ka mo kekeni, wow, kono kwene kwenigi, ngom eno-ni wun wubiwekone wun jo ma wun wutye i tic kedi ki tek. Wun wubiwekone. Pien ekobbe ni cawa ni jami ma wan watye ka lweny, watye ka lweny pi young generation. In ma itye ka neno an, an atye ka lweny pi young generation. Pe atye ka lweny pi an macalo KD Christohama lalworo doke i mine. Atye alweny pi lutino ma megi, atye alweny pi latin pa ngato mo keken ma tye ka neno an. Pien ni omegina lumegina, wun ma wutye i Africa, kabedo mapapat, Arab Country World, Dubai, Saudi Arabia kono kwene kwenegi, omyero onge ni lweny ma wan watye iye eni-ni, wan watye ka lweny pi latinni. Dong opore ni omyero waribu cingwa. Cwinya yom mada i kom omegina ki lumegina ma gubedo ka goyo cim bota i WhatsApp ma giwaco atir ni, Latinna ma, lok angom enini ocwero cwinywa wa i lobo ma woko kany. Ento keken ni ngatu mo ma omyero okatti atir atir kodi ma in ikatti o latin paco kikome-ni, onongo peke. Dong an amito niango wun omegina ki lumegina, kono in ibedo latin pa jok, kono ibedo latin obo, kono ibedo latin pa nyikwara, kono ibedo latin mo keken i kaka mo keken, i doggola mo keken i South Sudan, Eastern Equatoria, lobo pa Luo, amito waco boti ni obedo in ki an ki ngatu mo keken me ribo cing, kare otyeko romo me lweny pi Young Generation ma megwa. Mano gin ma an Kaylee Crisam atye ka wacone. You never know tomorrow maybe latinni en aye obikonyo latinna onyo latin pa ngati moni en obikonyo latinni. Ento nongo mito nongo gitye i ngom. Ngom ka kikwanyo oko, ngom en aye pito dano. Dok kit development mo keken ma in itye ka nongone i office mo keken, kono itye i Dubai, kono itye i Australia, kono itye i Canada, kono itye i Norway, kono itye i USA, nge ni development ma megi wek omok caden i nyim kaka, Mito nongo in ibino inyuto development ma megi i ngom me kwaro, ngom pa kwaru, ma tye i pajok, tye i obo, tye i panyikwara, tye i kabedo ma papat tuku weng i Eastern Equatoria. Opore ni in latin lwo omyero inyut tekoni me timo development i ngom pa kwaru ka ma in kingolo pen in iye. Dong

Ludiro rwodi ma giye ywe nywako tam kedwa, wan wubimedde kedgi. Pien ni, rwodi en ma gityeko eni weng mono rwodi ma gukobo akoba ki i South Sudan. Gin muweko gangi pa rwodi neno weng tye i boda. Pien ni yam con kaka Luo pe kobo bor ki wi obwur, oweko in ineno gangi pa rwodi weng tye i boda. Kit rwot mo keken tye i boda. En kuman, an macalo KD Kristohama, amito waco botwu ni, jojok ka malo. Wun pa Jok Community, Oboo Community, pa Nyikwaro Community, Community mo keken, lutino lwor wubed piny ka watuko atuka ngom cito. Acholi yam waco ni ka inen winyo tye ka camo bel i poto pa neba ni nyo i poto pa jiran ma megi, ryem oko. Ka pe iryemo teke winyo otyeko bel i poto pa jiran ngene obikobo i potoni. ma nyuto ni wun weng canwu nyo pekowu bebedo rom. Pe ipa pi an, ento pa pi welo. Pe ipa pi in, ento pa pi lutino ma gitye ka dongo i ngeti. Lok ka inen latinni. Lok ka inen families member ma megi ma in itye kwede. Kono itye kwede i lobo ma woko, itye kwede i Africa. Lok ka inen i cawa-ni ma an atye i lok-ki. Gubibedo kwene? Ka diki mac amuni gukelo wigio ki ka ma in itye iye-ni, Omyero iring nge dwog gang. Dok development ma pire tek omyero obed ka timo development gang. Gin ma weko pol kare lurok gitye ka mayo ngom pa Luo, wan Luo wamaro wilo ot loko cen, iwinyo owilo ot Kampala, owilo ot Lira, owilo ot i Kenya, owilo ot kwene. Ngom pa kweru ni ticce ngo? Tic me ngom pa kwaro-ni ticce ngo? Jo mukene kobedo ma tye ka gedo i pa jok, jo mukene tye ka gedo i pa nyikwaro, jo mukene tye ka gedo i obo, jo mukene tye ka gedo ka mo kekene. Jone dok pat ki in. Aloko mapol lit twatwal. Jo mukene obedo ka ling. Kare-ni oliro i cwiny dano weny. Kombedo i cawa-ni, in box bota, dano nen calo makato alip acel tye ka donyo nino ducu. Pi lok kom wang ngom, waribbe wunu kaka luwo, Waribu cingwa, Jujwaka malo, Abila, mugwoko kweru wa oto oto tio, omedde ki gwoko wu, Alem, omedde ki gwoko wun, Lutino pa jok, lutino bo, lutino pa nyokwara, lutino wau, lutino kit, lutino ka mo keken ma gitye Eastern Equatorial, ludito mony, omegiwa ki lumegiwa, Omedde ki tic, wubed ma wangwu twolo. Lurok ki lumerok kobedo dong tye cok kitwu. Wubed ma wangwu twolo. An amaro wun ya? Amaro, maa kaka ni. Apwoyo.